Omureebi wa Rubirizi News Centre twakwakiira ogundi murundi turi aha nyanja eya George aha kicweka ekirikumanywa nka Kasenyi kandi eri izooba hariho okwetombwitwa ningashi okushaba kuhango munonga okurikuza omu gavumenti Ab'oruganda rw'abagabo nibagira ngu nibo bantu abaabandize omu kicweka eki kandi gavumenti nibagishaba ngu ebateeke omu ngyenderwaho y'eihanga ahabw'okuba baine ebizibu birikubateganisa nk'okwehandiikisa kutunga endangamuntu, omu kutunga emirimo n'ebindi nibagira ngu tibarikuheerwa ekyo eki bashemereire kuba nibatunga ahabw'okuba bakatsigara bari abantu bakye kandi oruganda rwabo tirurikureebekaho omu ngyenderwaho y'eihanga erya Uganda. Erizooba baagiraho orukiiko kuruga omu myanya etari emwe n'emwe, orukiiko oruri aha omuri Kasenyi kweterera enduuru ahari gavumenti kureeba ngu nabo baabateeka omu ngyenderwaho y'eihanga nk'oruganda rw'abagabu kandi baagira oku baaguma nibegambaho kandi omuntu akabaasa kubeetegyereza. Omu rukiiko orwe beetsire abantu bakuru n'abarikuruga omu kitongore ky'ekikura ky'abantu omu ihanga erya Uganda, nitwija kuba nitugambaho n'abagabo batari bamwe na bamwe reeru tureebe bo kikaija kita kushanga ngu tibari mu ngyenderwaho y'eihanga. Gavumenti nibagishaba ngu ekore ki kureeba ngu nabo baaza omu ngyenderwaho y'eihanga kandi baabagana aha mugaati gw'eihanga erya Uganda? Tuforowinge tukuratire aha mikutu yaitu yoona Rubirizi News Centre tukuhereze ebirikukira aho.

ezaatembwire Uganda bakaruga omu batembuzi baagyo omu bacwezi. Amabara g'abagabo harimu aga Wamala, Muhima, Kaliisa, Ndyoka, Nyabwere, Bwere, Ruzinga, Rusama n'agandi. Nikworeka ngu twine obuzaare bwingi. n'abacwezi n'abatembuzi. Waaza omu hisitore y'Abatooro, n'Abatooro nibaikiriza ngu bakaruga omu Bagabo. Waashoma ebyafaayo by'omu bigurusi obu barikweta Kihuumura Puuli, ebyafaayo bya Bunyoro emyaka rukumi, naagamba ngu ba ruurazi b'ensi enu Boona bakaba bari abagabe. Tibiri byange, n'ebyafaayo eby'ensi. Waitu chairman nyenda kugambira minisita ngu itwe abagabo tukabona abagabo abari hanu ni mponoka. Niyo mpaako twatungire nk'abagabo nibatweta mponoka. Ebizibu bikaba bingi, eky'okubanza, Kikateera oburwaire abajungu ku baizire hanu baayegomba ensi enu, baarora abantu abarimu nibagamba bateekaine, nibashoha, nibariisa, baine ekicura, baabeegomba. Baayegomba n'ensi yaitu. baatamu oburwaire, abantu baafa n'ente zaafa. Abagabo bakaba bari abantu banyabwenge muno. Bakaba bamazire kuhika aha revo y'okwesereka omu mazinga nibarwana na Kabareega, nibarwana n'Abagesera. Eki baakozire amatungo gaabo, nabo baatandika kurya omu mazinga, nikwo Haitale bareke kugumaho muno bakabamaraho. Omujungu yaabakaka, yaagamba muruge omu mazinga. Baayangirayo bakaba nibarima, nibashoha, baineyo n'amatungo. Eki yaakozire yaabatanga kushoha, nikwo enjara ebaitireyo barugeyo. Rukumi rwenda na musanju enyanja baagikinga, ekiti kya mara ekyayongeireho baataho paaka, bakabanza baataho Kazinga Game Reserve, obuyaarugire omu Game Reserve baateekaho Queen Elizabeth National Park.

baaba Tanyarwambu. Obu baarugire Nyarwambu baabareeta Kasenyi. Abandi bairuka, enjara yaaba nyingi, enaku yaaba nyingi, bairuka baataaha Rubiriizi, abandi baaba Banyaruguru, abandi baagya Kitagwenda, baaba Batagwenda. Abandi baataaha Tooro, abantu ba Taataani. Emponoka za Tatenkuru nizo zaagumire munu zaabonabona. Itwe turi baijukuru b'abantu abaagumisiriize bakaguma hanu. Ebi byoona bikareka sosayate yaitu y'abagabo yaaba dislocated. Ekyayongireho obutamanya bwaijura ensi, okushoma kwarema, emirimo yaguma, ensi yatugumira. Abagabo bakaba bari abantu abakumanya kushoha, kuriisa, kuhiiga, kushuubura, bari abanyabwengye. Kwonka eby'okuhiiga byahwaho, enyanja yabohwa, ensi yaba paaka, ebintu byona byaguma. Waitu Minisita, obwire bwahikire Uganda yaatunga obwetwaare. Hanu omujungu akahakunda muno yaateekaho na fakitori y'ebyenyanja ei barikweta Tafumak. Abagabo niho baatandikiire abaatsigaire kukora omu Tafu Maaka n'amaato gaabo nibaguza encu omu jungu. Kyonka eky'obuzibu ekyatutaahiriire ruzaarwa ekanga abu ebikiinzo eby'omu jungu yaataire baashwenkuru, ekyayongeireho okushoma kwarema. Abagabo tutuura tutakushoma, turi omu nyanja, turi omu bindi. Kyonka gavumenti ya Museveni nitugisiima obu yaizire okushoma yaakuta hoona. Aha Kasenyi purayimare eriho eya gavumenti. Owaitu Kasoga aha Mukungu purayimare eriyo. Bakatuha na sekendure. Ninyowe Chairman wa Second Radio. Kahendere Primary eriyo. Okworeka ngu ensi enu ekaba ensi yaitu, buri mwaaro oguri aha nyanja ya Bunyampaka, egi Bunyampaka abajungu nibo baagihindwire baagyeta Lake George, kyonka itwe tukaba tugyeta Bunyampaka. Buri mwaaro. Oguri ahari kijoogi guriho ekigabo. H'okugya hoona nosangaho ekigabo. Nikimanyisa ngu n'itwe ntaka ntuuzi za hanu. So na ninkusaba Minisita, Chairman nk'oku yagamba, mazima turi omu Constitution ya Uganda, naitwe tugabane aha birungi bya Uganda. Ensi yaitu ekahinduka yaaba paaka, emisoro n'esorozebwa, egabanibwa Uganda yoona. Kyonka abatuuze itwe nitugobamu kake so nitusaba gavumenti etute omu konsitushoni etuhe emirimo naitwe tubeebasi b'ensi twegondeze omu Uganda yaitu. Naasiima muno bagenzi baitu abaaruga Tooro. Itwe tuliyo. Tukangeraho twagya omu rwangisiriza.
Abazaire abasaija abafeereire mu nyanja omu goonya zimazire abantu, abakazi enfaakati ni nyingi, abaana abafeereire baitse baabo ni baingi, tibaine buyambi. Waitu Minisita, mbaire ninkusaba oraabe ohikire oku, otuteereyo eiraka. President aturoremu nk'oku twamara kweyoreka ngu naitwe abagabo turiyo. Mututeeke aha list naitwe mutumanyiire hati saaha zinu nibatweta mpungi. Mu constitution titurumu. Kugira kwehandiikisa nogenda ngu aa nohandikisa ngu niki tindi mugabo aa orugabo abagabo tubarumu. Turetusaba naco batuteeke mu constitution. Kandi na Purezidenti twaba tumusabire aka disiturikiti kaitu nabo batutware abaana baitu bafune emibatu nari oraba boona basomere. Tibaine mirimo. Abaana bari omu aho baikariire tibaine mirimo. Beitu hati twaba twine nka ka disiturikiti, ee abaana baitu nibaija kufuna disiturikiti bafune emirimo. Hati nari oranywa osaasire omukaikuru. Ndi honorable hati n'abandi kakuba district ebaho naitwe baija kufunafuna abakazi turugeyo. Siima ahabw'obwire ku. Amazi amabara gange ni nyowe Bushobozi Force Peter, Chairman w'abagabo w'izinga lyona kandi ndi mwebembezi w'abagabo. Twine okusaasa okw'amaani. Ndi mutabani wa Kyambulingi, mwijukuru wa Kariisa, mwijukuru wa Bihonko, mwijukuru wa Musarwa. Twine okwetomboyi tukusaasa okw'amaani okureeba ngu National ID ezi twine, twine ez'aba refugees ahabw'okuba bakatuteeka omu nganda ezindi kugira kuhereza National ID bakaba bakukaguza ori wa ruganda ki, oti ndi mugabo, bagamba ngu omu bagabo tibarimu, hati osanga ori omushongora, ori omunyabindi, ori omukiga, ori omunyankore, ekintu ekyo nitukituruma munonga.

nagamba ndi mugabo bakambinga ngu iwe tobaasa kukora ki ori munyarwanda nagamba nyowe tindi munyarwanda ndi mugabo bahihakana bambinga nagaruka aheeru hati nitusaba naitwe batuteeke nka constitution itwe tubeho ki bakama b'eihanga ahabw'okuba naitwe bakama b'eihanga ekicweka eki turimu kinu naitwe bakama baakyo.

Nyongera nsiima na ba staffs zaawe ahabw'omukoro ogwabaasa kubaho omu bwire nk'obwo obu twabaire tutakusuubira nkaitwe nk'abagabo ahabw'okuba kinu nyowe nakirora nk'ekintu ky'omutaano aha nzaariirwe nkaba ntakakiroraga baitu ninsiima Chairman Koosi na Cabinet yaawe mwebare muno na Chairman Sande ow'omukoro ogu. Nibasiima muuno kandi naiwe Minisita webare bambi kutuhangaana kurora ngu naitwe watuhereza amaani kurora ngu naitwe twabasa kufuna ekitiinisa nk'abagabo ababaire batakumanywa baitu hati esaaha nk'egi ahabw'amaani gaawe agaturimu. Turahabwa amaani ka n'ahabw'ekyo nansakuza kugamba bingi kwihaho amabara nibanyeta Chairperson Kanyere Angella, Chairman LC2. Neebatwarira King kurora baagihikaho. Abantu banu beesangire ngu abaana baabo nibo bakusoma, tibarikuhingura ahabw'okuba tibaine mugisa gwa bursaries, tibarikwesoboramu sente, amasomero nigashaba obusente kandi n'obu omwana akumara senior four n'obu yaakubaire naasobora kutunga omugisa gwa gwa gwa gwa gwa certificate course naaremwa ahabw'okuba tibarikusobora kuhika ha migisa egi. Nitwija kukora kyona eky'okurora nitubaliza ebitongore by'eby'enyegesa kutuhayo bursaries habwa marginalised communities nka zinu, Metropolitan International University,

Kandi obu twagenda tukatandika, naitwe omuhanda twagutema, nitugutemerwa funere bwa Rwobi. Omukuru wa kunu, Chairman wa hanu, abantu nka babiri basatu nitwija kuba nimutuha enamba zanyu za masimu, naitwe tubasigira ezaitu n'oku hanyima tutunge connection. Obu turiba twatandikire ekintu kyaitu kurungi, Nangwa nimurayeyongera mukakora enkurato. Akara akaba ajwara ati, ajwara ekiteteeyi kiraingwa, ateekaho obwenagure bwe, ateekaho n'empuuta. Empuuta neemanyisa ki? Empuuta neemanyisa omukazi enfwakati. Waitu Minisita, ninkusaba kora bwagenzere, otware obubaka bwaitu bunu obwa Purezidenti. Nitusaasa munonga. Kurora ngu abaana baitu basomireho kake tibaine ahu bakumanya. Waitu Minisita, ninkusaba kora obu waagenzire otware obubaka bwaitu bunu. Itwe mazima abagabo abashohora nituheereza Museveni akaruuru, titukagwaga. Beitu nikitusaasa munonga. Omu gavumenti ya Museveni, aba nibatunga n'obu oraabe atungire ki, n'obu oraabe nabo abashomiise, n'obu oraabe ogize ki, itwe abagabo titukahuriraga n'omwana agira ngu mutuheerezeyo omwana ogwo. Sebo waitu, nibwo busaasi bwaitu obu butwire. Kandi webare kubigarukamu.

Aha niho nkuzaarwa niho ba isenkuru baitu baagwire kandi hati ahu ndi nk'empunzi. Abakaho bakankuranga omu ki? Hona reeba ominisita ogu omukureeba. Ninyetsigira kimwe ebintu byona ebi mwamugambira. Enkora yewe ningimanya, enyetwaza yewe ningimanya kandi. kikaba kitabeerarikiriza n'akasai k'obugabo nkabasa kuba karimu. Mmazire emyezi munaana ninyebuuza, Honorable Minister ogu abu ori, nkakwatagana nawe nta? Nkamunywana nta? Kyabura. Beitu hati ka naahurira hariho omugamba omwe ayagamba ati naawe naasobora kuba ainemu akantu k'obugabo, naasangira kimwe omusaayi nk'ogu ari kusikangana. Abagabo bakankuranga nimbakakasiza obu twamara kufuna abagabo abandi kandi muno abari kwikara aha rubaju rwa minisita. Eki ekyo tukyesiimise ekintu eki twasaba mube mumanyire nti tirikuba kurabamu ahabw'okuba nabo nareeba nikibakwataho. Aboori itwe abamwe abarikumanyaho kakye omu bwire bwabo bw'oburuuru abamwe tukateeka amaju. Nyowe ekyatushansira kyonka hatariho ekintu ekyatusemiize munonga nk'okuhurira abari akabuuru omu paase eyatiinise na Purezidenti kandi abagabo bakankuranga ku akurikugira ngu nituza kwehandiikisa owa Honarebo kuzayo ngu tumuteerere akaruuru.